kana kuti kuita zvekare mhuri yezimbabwe pano pasafety news pano patichange tichimhanya nemanews updates ese akasiyana siyana zvichiitika muno munyika yedu yezimbabwe kunyanya zvine chipisa mumastreets esocial media so mhuri yezimbabwe kana uri mumwe vanhu kusubscribe mahara and turn on the notification bell so that patinodzoka nemamwe manews updates uchange uchingozvionera pamhino sefoja so mhuri yezimbabwe eh, tichitira kuti munyatsoona zviri kuitika muno munyika yedu yezimbabwe zvakasiyana siyana pane zvimwe zvisingabude mumawhatsapp so muri ezimbabwe ndachikumbira usubscribe obva utiudzawo zvaunofunga mucomment section below and please don't forget to share this video nevadikani kuitira kuti vaone chiitiko ichi eh, netime so muri ezimbabwe ndisingapedze nguva yenyu ndainyaya holy ten achipindwa personal nemumwe face waitaura naye online e, achitomwa kastolaga so mune zimbabwe da kuti uone video undudzawo mafungiro ako maringe nenyaya iyi ende kana usati wasubscribe this is your time kuitira kuti patinodzoka uwanikwe uri on top pakuona manews updates edu enjoy the video iite senziri yauri right chicalculator kuti ndikakupa one mota yangu inini ndokuudza kuti ndinotenga makaso mangani
aiwa mota dzako handidzizive wangu iwe mota dzangu haudzizive saka haalivhurakuzive handikuzive
uona kuti zvekundiziva zvaanabadza wangu but tikuonesa nafe mafacts ka iwe saka ukutaura kuti kumwa kaso wakuiterei aya handisi kutaura kuti kumwa kaso wakuite but ndingotaura ti dhiziri rumwa dhiziri wangu waibata iwe kumwei ora tiratidze chikeni chauri kumwa izvo zvotomwira mukeni zvine game kati aiwa ngatiratidze zvauri kumwa bro eh, ndozvandiri kumwa izvangu tiratidze pakanyorwa kunzi chii pamberi pekenya ah, iverenga kana uchigona kuverenga nerunogona kutozonokera kubhawa futi zvikatozomakisa waize
inatsanamboita mapublic appearance anomakisa wangu inayo but wadona pastaji kayo sadhibhekawangu Iyo hapana Akadari- kupiwa mukana. Hapana- Ndakazvarera. Hapana munhu akandipa mukana kunyatso explaina chii chakaitika po ichi. Iyo Chii chakaitika? Ini Ndaida ndakukana kuti- chinoexplaina. ndaida ndapinda pastage paipa ndarespectwa kugomba inini munhu wesimbi ipo ndopo ndakati ndo- ndopo ndakati my voice rega ndiswedere kumafans ndimhoresane navo handina kuona kuti ichi speaker raitosheka Ah, but level rekusaona rachona ndonoratidza level rekubatwa izi. aiyo aka Ndiko ndoona zvese. Randa ndakatarisa mafans, ndakatarisa rimwe team, ndakatarisa Ona mjaya. mamiriro. Ona mjaya. Pamba ino vanongobvuma kuti aye vakuona kuti chi i zvatinorova zvinotibata, waiziya. Yes, ini ndozva ndikuuza kuti ma kurova zvinobata kawangu. Ini bo, ini safe kuma kendo. Iyo kurova doro rino katsi.
Aiwa, ah, ona kuti ngatitere vakadzi but zvisikazovhure humbe waiziya. Eh, the reason why iwewe watova mufesi wangu pane vanhu vakawanda vanofunga kuti kundisimpa inini kundinamata kundinyepera nekundihaipa zvinhu zvinoita kuti ndifare andifarire vanhu vari weak ukatoona ndichibhaiza wangu ka you must be able to tell me kuti no ten izvi hazviite team rangu inini wangu haritorwi mapictures neni those guys excuse my french those guys don't give a fuck about me havana basa nazvo kuti teni unopisa kupi ende ndoo zvandoda kuti kuti vanhu vanenge vachingokanda maemoji wangu unofamba usina kupfeka muna fest uchingosekerera